Tawlhsak deuh tawh u Nate u. Bawihte hi a lo tawlhsak zel a. Driver sa phian a sawi nawm teh ang ual chuan a lo ni lo. Kawngte hi maw a bum boh a rap thlak lutuk ka rawl vek hlauh awm bawk sia maw ka inchelh kawng tluan thap. Kan kalna lai hi kan zuite pa hian in a hre lo lutuk a hei kan kal tawp theih emaw a kal zel phawt mai ang a. den ta mi dawn kawng peng thuam pahnih kha a lo awm a nih chu maw kawng pangai a han direct tawp kha chuanin mi motor vel te khan an lo dah a chuanin khami ni lo zawk a chhak kawng te scooty leng zai zai nan khan kan han tlan chho chin a mahse khalai tanga kan kal thin a tih kha a lo kal thei tawh lo va thlai te an lo ching tawh a kal an lo phal loh vangin kan let leh vang vang a kawng kha kan bo ta a nih chu maw ui lum bawk sia awee hriaawm lutuk a nih chu.

Thleng chiah e ti lo pawh hianin e keini chu ha pawh hi kan hre lo rêl rêl a ni e i fate ho pawh hian nuam an ti hawr hawr em lo ṭhian hi ril ṭâm deuh nge maw nia chhum nghal deuh sawk sawk ang chu aw hei pawh rawn bei khaw ngang bawngsa cooker ah tel tel lo in an phit dawn a ni. Chhak lamah naupang te nen kan awm bawk sia hei min ur ni leng thak maiin ni maw ni sa bawk sia hre awm lutuk boxer tui chenna tur niin kan dah hrang ve nia kan theihnghilh leh hrang a kan pakek ka ha hei lian khawp mai cher nen maw -- Tuivaw thik ka ngam lo lutuk ka maw tui kha ka cheng ve chak rang a mah se ui tui kha lo thianghlim tha tawk bawk si lo a in tleuh na vel ah khan ka buai dawn sia ka tia zan ah haw un ah ka in tleuh ve peih tawh dawn si lo a tia kan cheng lo tlang ta mai a ui hreawm ve reuh lutuk a ni chu maw ni leng khan in lum tlawh hluam in ka awm. Tihtur kha vang tawp tan in chu maw tui chen leh ei in a ni deuh tawp mai a lui kal kha chuanin hei eitur hi ka ei rei lutuk ka shock hi chak loh lutuk ka thil ka ei rei tap a ka fapa te hi tui cheng peih tawh lo va maw ang ka bulah hian ti hian a awm reng a vawiin chu fel reuh lutuk a mi tibuai lo reng. Thil kan han ei chungin eirawngbawl a lo hun leh tar ngawt a, hei tuite hi kan tha la a lo nu ve reuh lutuk a maw, thah luh luh khi ngai lutuk. Kan thil bai tur ka chan chungin tui hi a lo so bawrh bawrh rawh se. Tunah hianin tlai eirawngbawl a lo hun leh tawh a, hei zel zel i nen hian eh eirawng kan bawl dawn a ni, mahse hei duem duh lam a, hei duem hi maw a vawt a si, chei tawh suh a.

Chemte kan lo ken thei nghil a, hei chempui hian ei rawng bawl a ngai ni. Tuihang hawp tur emaw bai eng emaw tal kha awm ve ngei kha a ngai ta a, chuvangin bai kan lo siam hluai ang. In lama ei rawng bawl leh rama ei rawng bawl chu teh khin chi pawh ni lo a, mahse a harsa ve lutuk a ni chu chempui nena chawhmeh chan te a ni bawk nem. Chuvang chuanin hmarcha rawtna te tiang te kha awm lo vangin hmarcha te pawh pum tawp tawpin ti hian kan thlak a, purun var te hi hei lungten kan deng leh mai mai a, rama chuanin a chet. felfai theih tak tak loh mahse kan thil ei tur kha a thianghlim a hetiang a nih kha chuanin a pawi em em lo va hei ka ka thil bai tel ah cake kuk hi tui loh hmel liak luap a nia mahse a tui ve reuh tho salad a hming a mawiin tomato chu ka pai ve a hei dania leh purun sen leh hmarcha hei a siamtu a bui-- A tlai a tlai in he mite pa fa hi sawta satel kan en e ang tih ang va kal a hei an lo haw lam rawn phur pa fa ang ang mai kan saw ei tur bawng sa khuh a hming em ang chu maw sawrite chhungkua lah saw sangha buai an buai saw. Khawthim hma ei thuai thuai kha kan duh bawk sia helai belte hi nau chawk tura kan up ania mahse la hma em a an chawehla hun bawk si lova an ei duh loh kan rin avangin keini kan han ei puar peng pawng a in kan thlen vel a an ni an ei ve thung a rilṭam vak si lo e tilo chuanin ka han ei leh ṭeuh kha. puar ngang. Vawiina ta chuan khati zawng kha lo ni leh ta a, hei khua thim bawk sia pangngai deuh a tawpna han siam kha ka han tum ve nena mahse ti hianin ka lo ti leh meng a, a tawp thleng a min lo en sak tu te'n zavai chungah ka lawm em em a ni e, lo like u la, lo comment u la, lo subscribe lo te khan lo subscribe ve theuh dawn nia aw. Thawts u.